Merhaba hevalên hêja, hûn bi xêr hatin qenala me ya bi navê Kurdîzmê. Ev vîdyoya me ya ewil e, ez em ê înşallah di vê qenalê de bi van vîdyoyan grametîka zimanê almanî bi kurdî vebêjin ji bo hevalên li Almanyayê û dixwezin hînî almanî bibin. Berî ku ez derbasî mijare bibim ez dixwezim îzahatekê bikim. Li Almanyayê gelek Kurd dimînin. Lê mixabin her Kurdek bi zimanê welatê ku jê hatî hînî zimanê Almanî dibe. Yanê Kurdên ku ji Tirkiyê tên bi Tirkî, ê ku ji Îranê tên bi Farisî, ê ku ji Sûrî û Iraqê tên jî bi Erebî guhdarîya qenelên Almanî dikin. Me heta niha qenaleke bi rêk û pêk ku zimanê almanî, gramatîka zimanê almanî bi zimanê kurdî vedibêje nedît. Me jî xwest ku vê kêmasiyê dagirin da ku kurdên me ji niha pêve bi zimanê xwe yê zikmakî, bi zimanê şîrîn, bi zimanê kurdî hînî almanî bibin. Bi rastî ev ne îşekî rehet e, gelekî zehmet e lê me ev zehmetî da ber çavê xwe, me xwe da ber vî karî. Înşallah jî em ê bi ser kevin lê ji bo ku em bikaribin bi ser kevin pêdivîya me bi piştevanîya we lazim e. Em ji we hêvîya piştevanîyê dikin. Heger hûn bibin aboneyê kanala me û vîdyoyên me biecibînin Û li bin jî şîroveyên xwe binivîsin em ê gelek kêfxweş bibin. Her wiha em di sedsala bîst û yekan de dijîn ku di vê sedsalê de derfet û îmkana herî mezin înternet e, jêrasînor nîne. Bi taybetî gelek milet ji bo pêşvebirina çand û zimanê xwe vê derfetê bi kar tîne. Lê em dibêjin lazim e kurd bêhtir bi kar bînin. Lewra di navbera kurdan de sînorên gelekî zexm hatine danîn Û ev înternet jî weke ku me gotî sînor jê re nîne û niha em dixwazin bi vê qenala xwe xizmeta çand û zimanê kurdî bikin. Ez dibêjim xizmeta çand û zimanê kurdî lewra di vê qenela me de ne tenê vîdyoyên zimanê almanî bi kurdî, em ê dersên kurdî bi kurdî jî bikin û hinek helbestên edebiyata klasîk ya kurdî jî bixwînin û şîrove bikin. Her wiha di pêş ji bo pêşerojê hinek projeyên me jî hene. Em ê wan yek bi yek, gav bi gav înşallah pratîze bikin. Lê weke ku min gotî em dîsa li hêviya piştevaniya we ne. Belê, em niha derbasî mijara xwe bibin. Ji bo ku zimanek rast were hînbûn, xwendin û nivîsandin lazim e pêşî alfabeya wî zimanî rast û dirûst were hînkirin. Niha me li vê derê bi tabloyekê alfabeya almanî nivîsand Hem herfên mezin hem herfên piçûk û xwendina wan, ez dixwazim pêşî wan ji we re telefûz bikim, bilêv bikim û piştre jî derbasî mîsal û mestirên wan bibin. Alfabeya almanî bi herfa Ayê dest pê dike û wiha dewam dike, B, C, D, E, F, G,

Upsilon Zet Di vê alfabê de lazim e em dêhna xwe bidin herfa cê û zet pêşî. Lewra weke ku hûn dibînin di destpêka wê de tê û sê bi hev re der tê û wisa tê telefonskirin. Tê û z. Her wiha herfa ü und ö jî di zimanê kurdî de nîne, ji ber vê yekê jî hînbûn û bilêvkirina van, telafûzkirina van herfan piçekî zehmet e. Niha jî heval no em ê van herfan di nava peyvan de çawa têne telafûzkirin yek bi yek nîşan bidin. Herfa a, me got weke a ya kurdî tê telefûzkirin, ti ferq, ti cudatî di navbera wan de tune ye. Bala xwe bidin xwendina min, Banane, Wand, Arbeit, Apfel. Lê taybetmendiyeke vê herfê heye, ev carna weke herfa

ZC. Tîpê duyemîn B ye, Bank, Bild, Haben, Berlin, Blume. Weke ku hûn dibînin ti cudatî di navbera B'ya Elmanî û B'ya Kurdî de tine ye. Em tên herfa C di Kurdî de, di Elmanî de çawa tê telefûzkirin? C. Lê heval no, ev herf piranî Di peyvên ku ji zimanên biyanî ketine zimanê almanî tê şoxlandin û taybetmendiyeke almanî jî heye, ger almanî peyvekê ji zimanekî biyanî bistîne him nivîsandina wê him jî telefûza wê naguherîne. Loma ev cê jî Pranîk, ev peyvên ku wek bi çê tê nivîsandin ji îngilîzî tên weke îngilîzî tê xwendin û tên nivîsandin. Di îngilîzî de jî taybetmendiyek heye ger piştî herfê herfên bi deng û sivik werin weke C, bê deng û giran werin weke K tê xwendin. Mîsal, Çîrka. Binêrin, cêya pêşî weke C, a duyemîn weke K hate xwendin, lewra piştî a yekemîn î tê, sivik e. Piştî cêya duyemîn jî a tê ku ew bi xwe jî giran û stûr e. Em dewam bikin, Centa, cinema, service, cent, cellulitis, cafeteria, computer, Call center. Em werin ser herfa D. Dê jî hevalno weke D ya kurdî tê xwendin, tu cudatî di navbera wan de tune ye. Mînakên me, defekt, delfîn, diray, bat, Freund. Piştî D-yê ê tê. Ê hevalno weke ê ya kurdî ye. Mînakên me, Grenz, elefant, egal, efektif, Energie, lê taybetmendiyeke vê herfê heye, di zimanê almanî de re hevalno, herfa ı tine ye. I bi vê herfa e tê gotin. Gava e di kîte yanî heceyên dawî ya peyvekê de tê şixulandin, weke ı tê xwendin. Mînak,

Gegna, tag, energî, orgînal. Lê taybetmendiyên vê herfê hene valno di hinek peyvan de weke jê tê xwendin, ev peyv jî piranî peyvên ku ji zimanê fransizî ketine zimanê almanî ye. Mînak, masaje, montaje. engajîr in. Carna herfa ge weke herfa şê tê telafûzkirin di zimanê almanî de, mînak, Fähigkeit, Arbeitslosigkeit, Tätigkeit. Piştî geyê herfa ha tê. Xwendina hayê, telafûza hayê weke heya kurdî ye, mînakên me, Hunga, Haus, Hotel, Hitze, Hand. Lê taybetmendiyên vê herfê jî hene heval no, carna weke herfa y tê telafûz kirin. Dêne xwe bidine xwendina min, Arbeit nehme, feyla.

Piştî hayê îtê ev weke îya kurdî tê xwendin hevalno, rîşta, mîgrant, pîstatsiye, bilînda. Hevalên hêja di zimanê kurdî de î heye yek jî i heye. Gava bi kumik be em weke em dibêjin î, gava bê kumik be û bi noxte were nivîsendin em dibêjin i. Lê di alfabeya almanî de herfa i tune ye. Lê Me gotibû ku gava herfa e di kîteya dawî ya peyvan de tê nivîsandin weke i tê bilêvkirin, mînak, Es regnet, ich brauche. Herfa J yanî di zimanê kurdî de em vê pir bi kar tînin, em jê re dibêjin je, lê alman vê weke herfa ye bi kar tînin. Vê herfê gava bi tenê telafûz jî dikin, ji vê re dibêjin Jod.

Perfekt, Polnîş. Piştre werin herfa ku ev di zimanê kurdî de weke qa em telafûz dikin, di zimanê almanî de bi çekî weke keyê ye lê ji keyê stûrtir e. Em mînakên xwe bixwînin, bequem, quadrat, qualîfîkasyon, quark. Er,

vî ye. Binêrin ji bilî peyva êrayîş be ku ew jî rêya pêşî tê telafûzkirin a dawî nayê telafûzkirin. Rêyên din ên di peyvan de qet nehatine xwendin, qet nayên telafûzkirin. Em carekî dinî dêhna xwe bidinê, ê înnen, verkaufen, êrayîş be,

Bêzûxa doz e. Hevalên hêja ji bo guhertina vê herfê di nava peyvan de me du mînak nivîsandin, Haus û Maus. Di dawiya wan de ev weke sê tê xwendin lê eger pirjimar be diguherin ev peyv. Çawa peyv diguhere? Telafûza herfa S jî diguhere. Mînak, Haus, Häuse. mouse, moise. Piştî van îzahatan belkê were hişa we û hûn bêjin em ê ji ku bizanibin ku kengê ês e kengê zê ye. Bi rastî heval no qayde û quraleke vê nîne, lazim e ev were ji ber kirin. Jê pê ve rê tine ye. Belê em derbasî herfa t dibin, t jî weke t ya kurdî ye, tabak, tablet, tafl, Talent. Û weke û ya kurdî ye, û ya kurdî yek bi kumeke yek bê kumeke dirêj û kin, lê di zimanê almanî de ev cudatî tune ye. Mînakên me, Buch, Punkt, Dunkel. Herfa ü, Bürge, Küche,

Ji ku em ê bizanibin ku li ku derê fe ye, li ku derê vê ye, wekî ku me gotî, lazim e ev were ji ber kirin. Em werin herfa wê di zimanê kurdî de lê di zimanê almanî de vê ye. Mîsalên ji bo vê herfê, Wort,

Aufzug, Zitrone. Belê hevalên hêja me heta vê derê herfên di alfabeya almanî de yek bi yek çawa têne xwendin û çi taybetmendiyên wan hene wekî din ew vegotin, niha jî di zimanê almanî de hinek deng hene yek di dê an jî sê herf têne cem hev û vê dengê derdixin, em ê li ser vê mijarê bisekinin. E û R gava hatin cem hev çawa tê xwendin? Li dawiya peyvan weke herfa A tê xwendin, hevalên hêja, mînakên me, me bi rengê kesk boyax kir ji bo ku baş were dîtin û fêmkirin, betla, berata,

Reinigung, Gava herfa e û u hatin cem hev weke oy tê xwendin. Mîsal, Euro, Beutel, heute, neu, deutlich, Feuer. Gava herfa a û u hate cem hev weke aw tê xwendin tê telafûzkirin. Mîsal, brauchen,

Tîf, Gibît, Herfa ci û ha gava hatin cem hev bi hev re hatin nivîsandin di zimanê almanî de çawa tê telefûzkirin di bilêvkirina vê hene me ev di têbiniyê de îzah kir em vê têbiniyê bixwînin dengdarên ku berî van herfan tên yanî herfên bi deng ger zirav û sivik bin çi ne ev herfên zirav û sivik ê i, i, ü, ey bi vî rengî bin ev herf weke şê tê xwendin. Lê ger stûr û giran bin yanî weke a, o, û îcar jî weke xe ya kurdî tên xwendin. Mînak, tepîş, şiprêşin, kûşi, bereştîgung,

Berî van herfan, herfên giran û stûr tên. Ji bo ku vê cudatiyê em rehet ji hev derxin, li ser heman peyvê çend mîsal dan, Di zimanê almanî de yekjimar û pirjimar qeyde û quraleke wê tine ne. Mesela, Buch yekjimar e, kitêbek, Bücher, pirjimare pir kitêb yan jî pirtûk. Lê hûn jî dibînin di peyva yekjimar de û, di peyva pirjimar de dibe û. Gava û dibe û xwendina ce û heyê jî diguhere. Di peyva pêşî de bûx, di peyva duyemîn de bûşa. Ê din jî wisane, toxte, keçikek, tuşte, Pir keçik, kox, aşpêj, ji bo mêran, kûşîn, aşpêj, ji bo jinan. Belê hevalên hêja ji bo herfên ce û ha taybetmendiyeke me din jî heye, me ev jî weke têbiniyekî nivîsand. Herfên ce û he ger piştî herfên bêdeng werin, wê demê weke çeya kurdî tê xwendin. Mîsal, velçe, Weke ku hûn dibînin me bi rengê kesk boyax kiriye, C û H piştî herfa Lê tê, L jî herfeke bêdeng e û C û H weke Ç'ya kurdî tê xwendin, Velçe. Piştre Mançmal, Mêtçin, Brötchen, Päckchen. Em derbas dibin tê bin yekê din ger piştî herfên ce û he tîpa bêdeng es were, wê demê ce he weke ke sê tê xwendin, mînak, Fuchs, Wechsel, Sechs, Ev vaksîn e. Belê hevalên hêja kîjan ziman dibe bila bibe, bêyî ku alfabe ya zimanekî baş were fêmkirin, ne mirov dikare rast binivîse, ne jî dikare rast binivîse. Loma lazim e berî her tiştî ev hevalên ku dixwazin Almanî baş hîn bibin, lazim e alfabeya almanî hîn bibin û hûn jî dibînin ku gelek taybetiyên alfabeya zimanê almanî hene. Em derbas dibin S, C û H. Ger ev sê herf werin cem hev, bi hev re werin nivîsandin, îcar jî weke şê tê xwendin. Mînak,

Pûç, dengekê din a zimanê almanî fe ye û bi pe û herfa heyê tê nivîsandin. Weke feya kurdî tê xwendin. Ji bo vê dengê jî mînakên me ev in, filozof, fantazî,

Fanne. Dengeke ku di zimanê almanî de pir tê pêşberê me S û T ye, gava ev her du herf bi hev re têne nivîsandin. Gava di destpêka peyvan de be weke st tê nivîsandin, yanî S dibe êş. Ji bo vê mînakên me, Stadt, Standort,

Loma jî S û T li vê derê weke şt tê xwendin. Di rewşên din de ev herfên S û T normal tên xwendin. Mînak, Hûstin, Kostin, Pîstoli, Post, Gast. Dengeke din ya ku pir derdikeve pêşberê me S û P ye. Ev jî di destpêka peyvan de wiha tên

Esprit. Em dewam dikin hevalên hêja T, I, O û N. Gava hatin cem hev bi hev re hatin nivîsandin, ev kîte wiha tê telefûz kirin, Tsiyon. Yanî di navbera T û Iyê de sê, di navbera I û Oyê de jî yê tê telefûz kirin. Mînak. Înformasyon, komûnîkasyon, nasyonalîtet. Cê û ka, gava ev her du herf bi hev re hatin nivîsandin, normal weke herfa kê tên xwendin. Mînak, ya ki, bakin, pakin, Dik. Û em hêdî hêdî ber bi dawiya mijara xwe ve tên, em ê di dawiyê de behsa herfekê bikin ku ev herf sê formên wê yên cuda hene. Çi ye ev? S, Doppel-S und SZ. Cuda têne nivîsandin lê telefûza wê, bilêvkirina wê weke hev e. Mînakên me, Das, es,

Messe. Çi cudadî ti navbera van de heye? Essa pêşî normal e. Essa duyemîn ku weke ess tê binavkirin, herfa berî xwe dirêj dike hevalên hêja, yanî Fuss, Gießen. Em dirêj dixwînin îyê û ûyê. Lê Doppel-ess herfa berî xwe dirêj nake, teqeziyê li ser herfa seyê dike. Wasser, Tasse, Kas, yanî du ês ji devê mirov der tê. Belê hevalên hêja bi vî rengî em hatin dawiya bernama xwe. Di dawiyê de em carekê din ji we hêviya piştevaniyê dikin hevalên hêja bi rêya abonetiyekê piştevaniya qenala me bikin. Ev ji bo ku moral û motivasyona me zêde bike ji me re lazim e. Em hêvî dikin ku hûn vê piştevaniyê ji me texsîr nekin. Heta ku em bi mijarekê nû, bi vîdeoyekî nû derdikevin pêş berê we, bimînin di xêrxweşiyê de bi xatirê we.